Croeso i'r trydydd yn ein cyfres o nosweithiau Zoom unedol. A heno, wrth gwrs, mae'r ffocws ar Borthmadog, neu Port, Ac yn ymuno â mi, mae'r bardd a'r nofelydd llio Elain Maddox a'r cerddor a'r cynhyrchydd radio Dylan Meirion Roberts. Wel, gofynnwyd i chi'ch dau i weithio efo'ch gilydd i greu trac fydda'n adlewyrchu hanes Port A bydd y cyfle i ni glywed mwy am y broses yna nes ymlaen. Ond yn gyntaf, mae'n siŵr, yn deg i ni ofyn uh, am eich cysylltiadau hefo dre uh, Porthmadog. Yn ei cychwyn hefo chdi, Dyl, yn gyntaf. Wel, yn wreiddiol, o'n i'n enedigol o Penrhyn Deudraeth, just lawr lôn. Ond mam o Porthmadog yr Eiddiol a nathon ni symud yna pryd o'n i ryw chwech oed a fan'na nes i ga'l i magu tan symud o 'na ryw ddeunaw oed felly hogyn port swn i'n galw yn hun yym os na dwi'n Penrhyn wedyn 'na i fynd o ia hogyn Pendryn ydw i ond t'o' Porthmadog dwi'n cyfri fy nhun fel yy yn enedigol 'lly. Felly, 'di ga'l 'i magu yna, dwi... 'swn i wrth fy modd ca'l symud nôl 'na un diwrnod yym i Porthmadog ne' Borthygêst i ddeud y gwir. A 'na ni. Lly wrth gwrs un o Lanffestiniog uh, wyt ti, uh, ond efo, cyfan, efo cyfenw, mae ddrwg gen i, fel, fel Maddox. Um, os gyn ti gysylltiad efo'r uh, William Maddox enwog nath godi'r cob a, a helpu creu y dre. Dwi'n siŵr bod na'n rwla de, sef yn ormod i digwyddiad i beidio, dwi'n meddwl, ond um, dwi'n mynd i'n am helacha, felly dwi'n mynd i roed ymhen ar y bloc heno a dweud bod na, rhaid ofn i rywun. Ffeindio allan bod fi'n dweud clwydda mawr. Ond fel da ni am glywed nes ymlaen, uh, mae twf porthmadog yn hynod ddibynnol ar dwf y fasnach llechi o ardal Llanffestiniog a Blaenau, felly mae'n addas iawn, dwi'n meddwl, cael chi'ch dau yn cydweithio ar y prosiect yma. Ond er bod twf Porthmadog wedi dod yn bennau efalla oherwydd ei chysylltiad â chwareli Blaena a'r lein fach gul o fanno, uh, mae rhaid ni gofio hefyd bod yna dramffyrdd eraill yn dod â llechi i port, i lawr o gwm Croesor ac un arall o gwm Strallyn ac wm Pennant, a dilyn darna o'r dramffordd honno nes i heddiw ar y nhaith. Chwareli digon byrhoedlog sydd i cael yn yr ardal yna, Prince of Wales yn top Cwm Pennant a Gorsedda wedyn yn Cwm Strallyn. Ond mae'r ddau, er iddyn nhw fod mor fyrhoedlog, mae'r ddau neu mae'r ddwy fel dylwn i ddeud, yn rhan o'r cais i UNESCO i sicrhau statws safle treftadaeth y byd i Chwareli Gwynedd. Ochr yn ochr, wrth gwrs, a'r mentra mwy llwyddiannus a mwy adnabyddus yn Bethesda, Dinorwig, Dyffryn Nant Llablin a Ffestiniog ac yn y blaen. Wel, dyma'r hanesydd Dafydd Gwyn i esbonio pam bod nhw'n rhan o'r cais ac i roi ychydig o hanes y ddwy chwarel ddiarffordd yma i ni. Paham chwarel Prince of Wales a phaham chwarel Gorsedda? Paham ydyn nhw'n rhan o gais UNESCO? Methiant llwyr fel busnes? Wel, mewn gwirionedd, hwnna 'di'r rheswm i ni cynnwys nhw yn y cais. Maen nhw'n cynnig tystiolaeth glir o sut oedd chwareli yn cael ei redeg yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yy, nid jyst y chwareli ei hun, ond y system cludiant, y gorseddau railwê oedd yn cysylltu chwarel Gorsedd-A efo'r melin slabs mawr, tŷ mawr Ynys y Pandy, a phorthladd Porthmadog, a'r cangen The Gosedda Junction and Portmadog Railways, enw pretentious ofnadwy, a wnaeth cysylltu Braich y Bug, y cyffordd yn Braich y Bug, â chwarel Prince of Wales. Agorwyd chwarel Gorsedda tua 1855, a oedd yn para am ddeg mlynedd, nid mwy. chwaraeodd bwlch ddwy elor, Prince of Wales, o'r saithdegau tan y wythdegau. Uh, Mae'n ma amlwg trwy gweld y tymenydd yn Prince of Wales nad oedd ei oes yn hir o gwbl. Ond oherwydd y ffaith nad oedd technoleg newydd yn dod i mewn, maen nhw di aros fel textbook mwy na ddau o systemau o weithio chwarael Daeth manager i Brint of Wales o Chwarel y Penrhyn. Gafodd y chuck out gin Chwarel Penrhyn, i ddweud y gwir, yym, ac y fo nath codi y melin trabs bychan sy sy yn y chwarel, sy'n dwyn patrwm un o melinau Chwarel y Penrhyn. So mae'n ddangos dipyn o drosglwyddiad technoleg o fewn Cymru rhwng un ardal chwarelyddol a'r a'r llall. Yym, hefyd, erbyn canol y bedair ganrif bymthag o' 'na arian mawr i'w wneud allan o chwareli Gwynedd. O'dd Chwarel y Penrhyn a Chwarel Dinorwig yn ddi antarth, oedd Ffestiniog yn ei gogoniant, o'dd pobl yn gweld gwythienna bychan mewn llefydd eryll, Cymoedd unig, Fath a Cwm Stradllyn a Chwm Pennant, ac yn dechra meddwl allwn ni wneud arian allan o hein? Wel, yn anffodus, nad oedd cyflwr y gwythian yn ddigon dda i wneud hynny, ond nad oedd stopio buddsoddwyr mawr o Loegr yn dod i mewn. Um, cwmni o bobl oedd yn ymwneud â reilffyrdd Lloegr yn gorsedda, a chancers iawn, swn i'n deud, yn chwarae bwlch y ddwy elor oedd yn ail enwi hon yn chwarae o Prince of Wales oherwydd priodas yym y y y tywysog yy Iorwerth y Saethfed a'r yy hogan o o Ddenmarc ond oedd yy yy Prince and Princess of Wales yn hot news ar y pryd. Ond yn anffodus i chwarelwyr lleol nad oedd unrhyw chwarel yn y cylch yn neud arian ond ma' nhw di gadal tystiolaeth difyr o sut oedd pobl yn gweithio a sut oedd pobl yn gobeithio neud arian. Pentra Treforys er engraifft yym resi o dau mewn cae unig yn Cwm Stradllyn nad oedd modd tynhu, tyfu tatws yna, dim byd fel 'na, oedd yn pobl yn gorfod byw yna. A weithiau dwi'n meddwl, hogia drwg oedd y ffrynanlla daeth i, i Dreforys. Pob, pob hwnna oedd yn barod i ddiodda' be oedd y manager yn gofyn iddyn nhw wneud mewn yym chwareli gwahanol yn llefydd eraill, yym o' 'na gyfle iddyn nhw dod i Gwm Pennant ac i Gwm Stradllyn, ennill bywiolaeth am nifer o flynyddoedd, ond cyn bo hir o'dd y chwareli yn cael eu cau lawr a dyna diwedd y gân yn Cwm Pennant a Chwm Stradllyn. Wel, diolch Dafydd am yy ateb y cwestiwn am pam yy y mae'r ddwy chwarel ddigon di sôn amdanyn nhw o bwysigrwydd hanesyddol. Mae Mae'n od, od i feddwl mae oherwydd iddyn nhw fethu, ond wrth gwrs trwy fethu chathon nhw mi datblygu yn hwyrach, gath y, gath y datblygiadau gwreiddiol i mi disodli gan, um, dwi'n i'n, uh, rhyw dechnolegau newydd yn y trywydd y ganrif a mlaen i'r ugeinfed ganrif wedyn. Wel, um, mae yna dipyn, wrth gwrs, dal i weld yna, dan y reswm arall am, am i cadw nhw. Ydy'r ydy, ydy, ydy um, ydy'r olion sydd yn Cwm Strallyn a Cwm Penant yn, yn gyfarwydd i chi'ch dau? Mae, um, yndi, yndi, top yn cael ei magu yn yr ardal ac wedyn yn byw yn gandol benmain am ychydig. Mae ma bron o bod yn y canol rhwng y ddau le wedyn oedd y rwla lle sa'ch ti'n mynd am dro go aml yn ifanc. A digwydd bod, um, Melin yn y Sypandi dyna fydda? Mm. O'n i arfer chwarae mewn grŵp um, hip-hop o Porthmadog efo um, Aaron Elias a Danny Piercy, dau o hogia port. Ac yn fanna nathon ni wneud beth sy'ch chi'n alw'n photoshoot gyntaf ni. O, um, tasod. Ie, yeah, mae'r syniad wedi diflannu. Diolch byth erbyn wan, ond dwi'n cofio mynd yna a jyst meddwl, o, oh, mae hwn fatha rhywbeth allan o fideo Led Zeppelin neu rhyw to, record 70au prog rock. Mae'r adfeilion yna'n anhygoel. Mae nhw'n... Mae bron o bod yn anodd credu na um, fel un llechi oedd hi rywsut. Ma- mae'n teimlo fatha, dwi'm yn siŵr be, mae'n mae'n edrych fatha rhywbeth lot hŷn a lot fwy epic yym na, so ie, dwi gynna i atgofion da o honna. A wedyn yr yr adfeilion yn y tai, jyst yn rhywbeth, i ddeud y gwir, o'n i'm yn siŵr be oedden nhw. Yym dwi jyst yn cofio bod yna am dro a gweld y rhes 'ma a meddwl, lle rhyfedd i gael stryd, wel, tibod, be bynnag, ddim stryd, ond rhes o dai, lly. Um, yeah, mae o'n mae o'n lle. Mae'n lle difyr, mae'n lle anhygoel, dydy, pryd ti'n sefyll na gweld yr yeah. bryniau mawr yma o amgylch chi ac yr... Na, briliant. Ewch yna. Ie, yeah, wyt ti wedi bod yna, Llio? Naddo, rioed, ond ni jyst yn dweud, mae o ochr arall i port i fi, felly o'n i'n mynd mentro cweith mor bell yna. Wel, na fo, wel, gobeithio, gobeithio bydd y disgrifiadau yma'n dy, dy hudo di eisiau fynd draw, mae, mae ynys, uh, ynys y pandi, fel mae Dyl yn dweud, yn, yn anhygol, rhyw lle uh, tri llawr mae'n edrych, fel rhyw fath o gadeirlan o beth bron, bron a bod. Uh, a dwi'n meddwl beth sydd fwy anhygol i, i faint o'n i'r ffaith bod nhw wedi cynllunio lle mowr yma, oedd y mond ar waith am tua deg mlynedd cyn, cyn y lle gael awr. Mae'n debyg atho rhyw, uh, rhyw oes fer wedyn fel, fel neuad i'r i'r gymuned cyn iddo cael ei etifeddu fel lle i photoshoots i uh, um, gyn dyl ei ffrindiau lle. Ond um, na, a mae'r ma, ma uh, pentra Treforus, uh, hynny, oedden nhw wedi cynllunio, oedd gen nhw uh, syniadau mawr yn doedd. Mae rhywun yn edmygu hel, eich helgais nhw, ond yn amlwg oedd doedd nhw ddim digon o gerig yn dod allan o'r, or ddeiar i gyfiawnhau y fath, y fath fenter ac yn ben dim oedd y, oedd y tai wedi adfeilio, mae'r ynys, ynys y melin, ynys y pandu yn wag, a dim ond y, y dramffordd sydd, sydd ar ôl. Ac mae yna wal, um, ar un rhan o'r dramffordd, mae yna wal uh, grom sydd yn fatha pwyso allan dros y trac er mwyn amddiffyn y trac rhag y tomenydd enfawr uwch ben, ond wrth gwrs fatha tomenydd byth mor enfawr fel ag i fygwth y trac lly. Ond, ond dyna fo, dyna ddigon o sôn am y, y ddwy chwarael. Uh, gadewch i mi droi yn ôl rwan at Borthmadog. Achos wrth gwrs mae'n bwysig i ni gofio wrth, wrth drafod um, yr etifeddiaeth chwarelyddol, wrth, wrth drafod y diwydiant, uh, nid, nid chwareli yn unig sydd yn ei dan sylw, ond hefyd y system y cludiant fel y dramffordd oedd yn cario llechi lawr o gorsedda a Prince of Wales i Port, ac wrth gwrs y porthladdodd uh, oedd yn allforio uh, y cynnyrch i bedwar ban byd, fel yn achos Porthmadog. Wel, dyma uh, Dafydd Gwyn yn ei ôl i roi uh, chydig o hanes port i ni. Mae yna gymaint o borthladdoedd bychan ar hyd arfordir Cymru, ond yn y marn i, Porthmadog ydy un o'r mwya diddorol. Nad oedd dim byd yna, wrth gwrs, cyn dyfodiad William Alexander Madox i'r cylch, welliannwr mawr o Boston, Lincolnshire, oedd yn gobeithio newid y tirlun yn gyfan gwbl o gwmpas ei dŷ yn Nhremadog. Oedd yn fethdalwr yn y diwedd, ond nath o symud gwely yr Afon Glaslyn i greu, trwy damwain, porthladd newydd. Erbyn tua 1826, oedd llechi o Ffestiniog yn cael ei allforio trwy Porthmadog. O fewn y deng mlynedd nesaf, gosodwyd reilffordd syth o'r chwarel i'r porthladd, a dechreuodd pentref bychan Ynys y Tywyn, Porthmadog ymhellach, tyfu o gwmpas y porthladd. Hefyd, wrth gwrs, oedd yn ganolfan i bobl oedd yn adeiladu llongau bychan, schooners, oedd yn mynd yn lythrennol i bedwar ban y byd. Dwi wrth fy modd efo straeon am forwyr porthmadog yn llefydd fatha Pernambuco yn cael gwasanaeth bore dydd Sul ar i ar i llong bach, t'mod, pawb arall yn dioddef hangover mawr ar ôl mynd ar y lush yn y yn y bars y y noson cynt. Oedd Porthmadog yn dal i ddibynnu ar llongau hwylio tan y Rhyfel Byd Cyntaf, ond wrth gwrs yn 1914 euthum i i ryfel a yn erbyn prif farchnad chwareli Ffestiniog. So dyna nid cweit diwedd y stori. Yym o' 'na llong yn dod i Borthmadog yn yn 1946 ond hynny oedd yym diwedd stori hir o allforio llechi trwy Porthmadog. Wel dyna flas cryno ar hanes Porthmadog yn fan'na gin Doctor Dafydd Gwyn. Deutha i, faint, faint o hanes Port a faint o hanes y chwaral oedd chi'ch dau yn cael estalwm yn, yn yr ysgol 'lly, wrth gael eich magu? Llio? Ie, dwi'n cofio mynd ar ambell i drip ysgol lawr i Port. Um, nath ni fynd i'r amgueddfa forwrol pan oedden ni'n iau. Um, a dwi'n meddwl bod ni wedi cael un trip yn dringo moel y ges, ta fyd, sydd bach yn random, yn dod o blaenau yn ganol mynyddoedd a mynd lawr i Port i ddringo mynydd. Um, ond na, oedd o'n berthynas eitha agos, achos, achos wrth astudio am yr chwareli adra yn blaenau Llanfysiniog. o' raid i ni wrth gwrs ddysgu am sut oedd y llychio wedyn yn mynd allan i'r byd yym felly odden ni yn dysgu bob dim am yr t'wo' y rheilffordd ag odd o'n werthfawr iawn i fi ac ma' ma'n tŷ ni yn bacio ar y rheilffordd a pan ti'n edrych lawr y dyffryn ti'n gallu gweld holl ffor o Blaena' lawr i Port yym felly o'dd o mor bwysig i ni t'wo' dysgu am y berthynas 'na. A wedyn, wrth gwrs, oedden ni'n cael addysg ychydig bach yym llai ffurfiol wrth fynd i Cob Records efo mam a dad, yym, a jyst cael ychydig bach mwy o yym addysgu sut i fod ychydig bach mwy streetwise. Dwi'n meddwl, dwi wastad 'di meddwl am bobol Port fel ychydig bach mwy o townies na ni yn Blaenau. Yym, so oedden ni'n dysgu ffyrdd nhw wedyn. So ie, drwy mywyd dwi 'di cael lot o addysg dra gwahanol wrth fynd lawr i Porthmadog de. Cool. Wel, yn ddigon rhyfedd, dwi'm yn cofio gymaint o hynna o sôn am hanes Blaenau o fewn be' oedden ni'n dysgu yn Porthmadog, oherwydd oedd o i gyd 'di cael ei ganolbwyntio ar Maddox ac ar y Cob, a wedyn wrth gwrs y yr yr porthladd ei hun 'lly. Yym dwi'm yn gwybod pam y y teimlad o'n i'n gael rywsut yn yn cael ei magu oedd bod ni yn Port o'dd dielwa erioed o'r cysylltiad rhwng y rhwng y ddau dre 'lly. Yym dwn i'm os ma' hynna oherwydd twristiaeth dyddia' yma a bod ella ma' Port ma' 'na ryw deimlad wel ma' 'na fwy o o arian o fewn y dre 'lly a dwi'm yn gwbo' os ma' hynna wir dyddia' 'ma ond o- oddach chdi wastad dan y syniad bod t'o' Blaena' bobl blaenaf, di gweithio yn y chwareli, di gweithio'n galed, a wedyn bobl port oedd di, di manteisio ar hynna rhywsut. Um, bellach na hynna, dwi di dysgu fwy ers gadael ysgol i ddeud y gwir, gan ei un, un o'n ffrindiau Carwyn Jones um, o port Kim the Bills, neu y dyn gwych fel sa'n ein nabod o. Um, mae o'n yn ddiddori yn fawr yn y, yn y pwnc ac tod, dros ambell i beint dyn ni'n cael hanesion yr, yr llongau gwahanol, um, yr iflin, yr iflin neu'r llong bwding, dwi'n meddwl oedd yn cael ei nabod fel hwnna oedd yr morwyr eisiau fynd ar erwydd oedd nhw'n cael bwyd da a pethau bach fel la. So, ie, yeah, um, Dwi'm yn gwybod, ella ddim fi sy'n cofio'n iawn, ond dwi'm yn cofio clywed lot o sôn am y chwareli hunan yn ysgol blaw am ryw drip i Llechwedd. Diddorol bod y syniad yma bod y, yn yw bod ma, ti'n modd, cael ein hawdd oedd bobl, bobl port, achos, wrth gwrs, oedd bywyd ar long yn gallu bod yn fwy, fwy peryglus hyd yn ond na gwaith mewn chwarel. Dwi'n meddwl mae'r uh, y cyfraddau marwolaeth ar longa yn, yn, yn waith hyd yn oed na mewn, mewn chwarel. Ond ie, uh, yeah, na, mae'r ma diddorol fel mae'r uh, y pethau yma yn, uh, yn mynd, gallu mynd yn angof mor, mor sydyn. Um, Mae'r be, be, be ni'n licio wrth allan yn port, y ffaith y cyfeiriad, mae'r mae cei balast, uh, y llonga'n gwllwng i balast ar ôl dod nôl i nôl llwyth arall o lechi. Mae, mae fanna di lle mwyaf cosmopolitan yng Nghymru i gyd, achos mae, mae cerig di dod o fanna i, o bedwar ban byd yn ôl yma i Gymru. Wel, da ni'n um, sôn am y, y, y, y rhyngddybyniaeth uh, rhwng rhwng y ddwy dre. Mae'r ma, ma hanesydd Alun John Richards wedi mynd mor bell ac i ddeud bod y blaenau a port as mutually interdependent as Siamese twins. Um, uh, wyt ti'n llio di cyfeirio yn sydyn at y berthynas rhwng, rhwng y ddwy dre. Sut oedd hi pan oedd chi'n tyfu fyny? Ia o- o'n i a Del yn siarad am hyn ar ddechra'r project un o'r petha sy'n neud i fi feddwl am t'o' Blaena' a Ports ydi y cwffio o'dd wastad yn digwydd rhwng hogia Blaena' a hogia Ports t'o' o'n i byth yn gor'o' fo' yn rhan yna o'n i'n ca'l get awê efo fo achos bo' fi'n ferch ond yym ma' 'na wastad ryw rivalry rhyfadd 'di bod does achos dwi me'wl t'o' rhwng Blaena' a Ports sgin ti ddim rili tref seis arall yym ond wrth i chdi dyfu fyny wedyn ti jyst yn yn dod yn ffrindia ag yn sylwi ma' t'o' y tebygrwydd ydi o dwi'n siŵr yym rhyw home derby ydi o fwy na ddim byd. Yym ma' wastad 'di fod yn berthynas agos iawn ond bizarre yn tyfu fyny bo' ni'n ffraeo cymaint be' ti'n me'wl Del? Ie na dwi cytuno dy- t'o' y y y ffraeo 'na s- t- ydi dechrau'r perthynas efo bobl Blaenau pryd ti'n part a a yy yr un fath yn Blaenau siŵr o fod. Dwi'n i'm ella hanesyddol ydi o ond hefyd rhaid cofio yn ysgol pryd ti'n chwarae mewn unrhyw chwaraeon t'o' Blaenau ti isio guro cos nhw ydi'r dre fwyaf agosach. Felly ella ma' 'na chydig yno fo'n dod o fan'na hefyd t'o' yy yr yr syniad o tafarndai a pobl yn mynd a dod a diwa nos yn y bus stop, ond na wastad ffrio. Um, ond tyfu allan o hynna mae pawb i weld. Um, ac ti'n diweddu fyny'n ffrindiau efo, efo bobl blaen na trwy adag ta i fi rei am profiadau gorau efo cerddor oedd chwarae'n blaen y ffestiniog, um, chwarae fo, o'r bandiau fo blaen na anweledig, ystela ar y pryd. To. Um, oedd yna gyngerdd arfer bod yna'n flynyddol, a be oedd enw fo Dod? Yym ond oedd bbc yn neud o bob ha' yn y maes parcio reit yn ganol Blaena', a dwi'n cofio chwara' y tro gyntaf a bod yn ofn t'o', mynd o hogia port sy'n mynd i Blaena', o dwi'm yn gwbod sud ymateb gown i, a gathon ni gymaint o ymateb anhygoel, dwi'n cofio deud ar y meicroffon, o, o'n i'm yn disgwyl hyn, mae hyn yn wych, a gathon ni barti wedyn trwy'r nos, a wastad wedi cael croeso yn Blaenau, t'o', yym, dwi wedi gweithio yna, dwi wedi chwarae yna, mae o jyst yn... Mae'n mae'n dre rywsut sydd yn cael bad rep, ac dio'm yn haeddu fo o gwbl, t'o'. Ma' ma' bobl Blaenau yn y cleniau gewch chi, mae'n mae'n briliant. Ew, wel, dyna, dyna ddeud mawr. Wel, efo hynny o, o ffrithiant creadigol yn gemdir, i'r uh, ffrithiant creadigol rhwng y ddwy dref yn, yn gemdir i'r prosiect, um, gai ofyn i chdi llio, felly beth, be, be yn uniongyrchol ddaru ysbrydoli y gerdd gen ti? Ie, yeah, wel, um, y syniad yma o allforio, um, dwi'n mynd hanesydd, um, to, dwi'n hyd yn oed efo diddordeb mawr mawr mewn hanes yn anffodus, yn y licos ag yna fi. Um, felly, o'n eisiau rhyw adlywyrchu um, ar allforio'r llechi efo pobl yn, yn gadael y trefi yma lle. Um, felly, achos dwi'n meddwl, mae Del di, di sôn am hyn o'n, ond mae yna debygrwydd yn blaenau a port, dwi'n meddwl, lle pan ti'n dweud bod chdi o blaenau neu port, ti'n mae bobl yn meddwl bod o'n le rough weithiau, um, neu twa, yn le ddim mor llewyrchus ag oedd o unwaith, neu dwi'm yn gwybod, mae 'na ryw edrych lawr dy drwyn dwi'n meddwl weithia' yym ar flaenau y port. Felly, o'n i isio ryw fath o adlewyrchu'r profiad yna yym o fod yn ifanc, yn tyfu fyny, isio gadael yym a t'mo' ryw ryw yym atseinio wedyn y profiad o fod yn ifanc ac isio ffoi i'r môr yym a'r freuddwyd fowr 'ma o fynd i ffwr' ar ar fwrdd llong. ond wedyn wastad yn teimlo bod yr yr y llefydd 'ma'n tynnu chdi nôl yym ac wrth i i ti dyfu fyny ti'n ffeindio ryw werthfawrogiad mawr am dy dre a dy gartra yym lle ella bo' chdi ddim 'di 'di profi fel pan oeddet ti'n iau ond ma' 'na wastad rwbath wedyn yn dy dynnu di nôl. Felly dyna o'n i isio ryw fath o bortreadu yn y gerdd yym. Yeah. A hynny'n deimlad oesol am hynny, yn de, achos mae, wyt, wyt ti'n mynd â ni o, o oes y llonau hwylio i, i oes y, y jet ski o fewn y gerdd, yn dwyt? Ia, ia, rhyw fath o, dwi'n teimlo fel y llechi weithiau, jyst fod dwi'n cael yng nghario i ffwr, ond wastad eisiau dod nôl, a wrth gwrs mae'r ma, ma argyfwng tai ail dai yn mynd ymlaen ar y funud sy'n rhywbeth mawr yn arfer port, dim gymaint yn blaenau, ond unrhyw ardal wrth y môr, mae o'n mae'n argyfwng yn ei hun, dydy, felly mm. so, gwrthgyferbynnu syna, oedd ti'n glwad estalwm efo'r sŵn y jetski sydd wedi cymryd i leo bellach. Um, a, a, falle, a ddim wastad y bobl leol sy'n gwneud y syna yma ddim mwy nag e, tro fatha pwy a'i pwy adra sy'n gallu fforddio jetski, ond no. Wel, Dyl, be, be, oedd yna rhywbeth yn benodol nath, nath y ennyn y mater gynnwch chdi, neu'r neu cyfanwaith? Dwi'n meddwl, o'n i licio yr, yr disgrifiadau y syna yn amlwg gan fod creu darn o waith clywedol oedd o. Felly, o'n i'n gallu cymryd cues o'r gerdd, so yn amlwg, sŵn y tren, o'n i'n gallu cymryd recordiad o trên bach, ddim trên bach, trên Stiniog 'lly, a a defnyddio hwnna fel curiad o fewn y trac. Yym ond o ran y geiria' o'n i'n teimlo o'dd o o'dd o'n cychwyn chydig bach yn, ddim down beat ond t'o' o'dd ma' ma' ma' ma' Llio'n sôn am trymder y llechi yn pwyso arnon ni ac o'n i isio ryw fath o gyfleu hynna o fewn y gerddoriaeth, y y trymder 'ma. Ond yn ara' bach wrth i'r gerdd fynd ymlaen m- ma' ma'r pwysigrwydd wedyn o'r o'r hanes ac y positifrwydd yn yn yn dechra' disgleirio drwadd. Ac i fynd yn ôl i'r cysylltiad port a Blaenau, ma' ma'r syniad 'ma o hogia Blaenau yn mynd trwy port yn yn chwarae 'i 'i miwsig bwm bwm fel 'san ni'n galw fo, yym o'n i'n o'n i'n awyddus iawn i ga'l hynna fewn i'r trac a felly erbyn diwedd y gân lle ma'r goleuni'n dechra disgleirio o'n i o'n i'n teimlo dwi'n dwi'n newid tôn y gerdd i fo- i fod yn chydig bach fwy modern a a ia electronic so ma' ma' 'di bod reit dim hawdd ond t'mo' ma' ma' o'dd o'n gerdd oedd yn fenthyg i hun i gerddoriaeth yn, yn hawdd iawn. A lli o ti di cael rhyw uh, sneak preview ohoni? O ti'n hapus hefo'r uh, dehongliad o'r, or geiriau? Do, o, ges i blas fach o'n i heddiw yma, dwi wrth y modd efo i. Dwi'n meddwl, dwi wedi trio gwneud y gerdd yn eitha prysur a rhythmig, a mae Del wedi rili really adlywyrchu hynna yn y, y, y sŵn y tren sydd jyst yn, yn, yn, yn gyson tu ôl i'r geiriau. Um, a fel mae'n deud, yn troi'n fwy modern wedyn. Mae'n ma really cool, dwi'n edrych mlaen i bobl eraill glywed o. Wel, gyda hynny o ragymadrodd, beth am i ni gyd gael cyfle i glywed, uh, glywed y trac a hefyd uh, gweld fideo o hynny.

i'r harbwr, i'r dŵr oedd ar ei anterth yn cludo 116,000 o dunelli o lechi i'r byd. Nawr mae'r cychod yn fyd, ond mae'r jetskis yn dal i rwnian fel cacwn y coed. Awn am dro, awn ar droed i gesail y wlad, ble mae'r tonnau yn ein goglais ac mae chwys yn casglu ar boliau dynion canol oed. Be ni llais i o werthu fy hun? Be nes i golli?

Dringa foel y gest i gael dihangfa o'r dorf, a steddaf ar y copa gyferbyn â bachgen sydd prin yn ddyn a aeth i'r môr, a gwyliaf ef yn edrych i lawr ar ei gartref, ar ei olygfa olaf un cyn gadael yr harbwr a gwneud enw iddo'i hun ar fwrdd llong, a dwi yma heddiw o'i herwydd o, oherwydd pob saer, a phob un a roddodd bwyth mewn hwyl a chodi masg, a phob gof, a phob un a galedodd groen ei law ar y corn. Be enillais i o werthu fy hun? Be nes i golli? Ac maen nhw werth mwy na 116,000 o dunelli. Dyn oethaf, a sefyll yn y môr, sydd mor oer fy mod i'n colli fy llais, ac mae'r tonnau yn goglais fy nheseiliau ac yn gadael llinellau o halen ar fy nghroen. Ceisiaf sychu yn yr hael a'r awel, dwi'n teimlo fel penfras hallt ar y tywod, A dwi'n clywed fy ngwaed yn pwffian o siambrau fy nghalon i wyriau fy modiau. 116,000 o dunelli. 116,000 o dunelli. Mae'r haul yn creu traciau rheilffordd yr holl ffordd o'r harbwr i'r gorwel ac yn ôl. Dwi'n sefyll ar domen o 116,000 o dunelli. Wel, dwi'n gobeithio ddare chi fwynhau hynny gymaint ac yn nes ina. Mi fydd y trac, bydd yna gyfle i glywed y trac eto ar Radio Cymru cyn bo hir ac i weld y fideo ar S4C. Yn y cyflwyniad nesa, nos yfory, Blaenau Ffestiniog, fydd gynnon ni Dan Sylw a Gai Toms fydd yn ymuno â ni i sôn am ei waith gomisiwn ynta i'r prosiect yma. Ond heno 'ma, ar Noson Port, gai ddirwyn pethau i ben drwy ddiolch o galon i Llio a Dyl am eu gwaith ac am gadw cwmni i mi heno 'ma ac a datgan rhywfaint o gefndir y gerdd i ni gyd. Diolch hefyd i'n noddwyr ni, Cyngor Sir Gwynedd, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Llenyddiaeth Cymru, Amgueddfa Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri. Ond yn fwy na dim, diolch i chitha am wrando ac am wylio. Nos da, wch.